Hey, my country people, another one don shele again o. Hey, hey, another one don happen again for inside Abule, for inside life. Say Dion Osage, say e don kpakere money from two couple, my people. Oh, koko bi oko, no be small thing o. E say Dion Osage, e don collect either five thousand euros from their hand and now e don return

I dey hear am wey dem dey talk say Dion Osagie is a this this, is a scammer, is a oji, eh, atakparakpa no be oji. Hey hey! Make una come with me my people. Make una come hear this one. No be small thing o. I say make I just waka kurukere kurukere. Na I just see this video. I just see this video wey this woman come call in into Abat Obaze platform my people. The woman just dey talk o. E say Dion eh Dion Osagie na tiffy tiffy jakoriko my people hey hey no be small thing o wetin we never hear dem say we never waka reach there my people make una come hear tori with me e e no need video oyibo banji oh my God this is unbelievable my people is unbelievable I say I can't believe this o. I can't believe this that Dion Osagie e dey collect money from people e say whether Dion Osagie whether na doctor wey e be say e go either care health for UK hey my people make una come make una come with me oo ee ee ee ee ee okoko bi oko eh eh eh see am see am see am see am for here see the video He say Dion Osagie na atakparakpa no gi oji oo e e make we come see the reaction of our people e if we people come even dey give the woman gbas gbos for inside this very video say go sleep mumu mumu please mumu quick keep quiet to una bingo both the woman

you take this is too funny ha ha ha ha my people me i never hear this matter wey dey on ground we came out me wey be say me wey be the aproko the godmother ah ah why una do all those things for my back when i no know e i no dey at alert reach my people una believe say i no dey at alert reach me i no understand this thing wey come dey on ground o i no dey at alert reach i no even hear this thing Na now me dey see am say e e e e dem dey call um Albert say Albert say na mumu for this very comment section. Wahala be like bicycle, e no dey really use e no dey really dey use fuel e e e we hear say the other day say na Collins Imudia foundation own na im we still dey hear for everywhere. How Collins Imudia foundation how e take still dey carry money from pipo hand dey go or till e worker come see cry come out say see how Collins Imudia take dey duduvaga a lot of Europe women for that matter o women wey dey come from abroad say Collins Imudia dey duduvaga a lot of dem wey be say dem dey one group for WhatsApp dey give dem wotowoto and e still dey record dem come dey show their kpekus hey see shame and disgrace a lot of women una need to wise up o oh. man wey be say you still dey give money he still dey record you he go go dey show him friend no be juju be that eh carry una body wey don record he go go dey show him friends dey go hey hey wahala dey o oh my people Wahala be like bicycle, e no dey use fuel at all. Foundation wahala, wahala of foundation for inside abule. E dis woman wey dem come interview now, e dey let us dey know sey e scam dem. Sister or madam interview, how you take give am de money? And this woman dey tell us say no be clear eye o. So this woman wan come let us know now say John Osagie dey use juju. Hey, foundation wahala for inside ba- for inside for inside abule my people. No be wetin be name again. Kolisi Mudia Foundation. Now, now, now, Dion Osage, now they just dey draw lege, lege, lege for everywhere. Say Dion, eh, he don chop people money tire. My people, how could this be true? Because me, I believe, say, if you wan support somebody, for foundation e come out for your heart after giving you come dey draw the person money back say make e come give you back your money no be juju be that hey nothing wey we no go hear for social media o amen so eh iya wa kan de wua because no be everything i fit talk for english iya kan de wua

wene dion osagedorihowo enu hey hey okokoko this 2023 my people how e wan still be hey hey una dey reason wetin i dey reason how e wan be 2023 everywhere don make nyanga nyanga nyanga nyanga nyanga for inside media people wey dey do saga dey dey one side, people wey e be sey dem dey draw foundation people lege lege dem dey one side um very worry manner heavy head to me um if una know sey na true sey John Osagie sey e dey read um um oji

make you come debunk am e say as John Osagie wan send dem that two five e say John Osagie come record am as e come snap am e come give dem e say before dem say make dem look the proof John Osagie come delete am for the other side my people how could this be true na I still dey ask I no know whether any of una know about this issue because me sweet mother gist tv na my first time wey i take dey hear this one na be this o hey ewo wahala e no dey finish o may god help us all abeg if you dey see this my channel for the first time sweet mother gist tv where you go for dey hear audio tori wowo audio updates wey dey happen for inside life kindly do me a favour subscribe um and i also have a facebook page like and follow my page wey you for dey hear all the tori war war wey dey happen for inside mummy ijore show um na follow my page god bless you all like and share this video i love you all see you guys on my next video bye bye guys